The Hakha Times nih Laholh thawngchimnak in nan kut kan i tlaih ṭhan hna. Tutan thawng ka rak chim dingmi cu Chief Minister si kho ning law kahdaihnak hi kaa hmaithlak hmasat ko hnga tiah Minister Pu Su Ṭhan nih a chim. Chin ramkulh cozah Chief Minister he si kho ning law cu Chinram ṭhanchonak don biktu kahdaihnak hi a rianrian khawh chung in a daihnak hnga kaa zuam hmasa bik ko hnga tiah atu lio Chin ramkulh Cozah chimphonnak nawlngeitu sipin le electric minister Pu Su Ṭhen nih November ni hlei sarih ah a chim. Atu bantukin Minister Pu Su Ṭhen nih a chimmi hi thong hi kul le khat in thong hi kul lang ah kum tiang Chin ramkulh cozah chief minister dingah Pu Su Ṭhat aa tlak bik an ti ṭulmi cungin biahalnak ah a chimmi a si. Chief Minister si khawhnak ding hi cu kanmah nih duh paoh in hal khawhmi a si lo. Cunglei kan upate nawl a si. Rem an ti ahcun Chief Minister zong cu ka hei hmuh ko hnga. Chief Minister sining lo cu Myanmar ram chungah sifak bik a si rihmi Chinram ṭhanchonak dingah a hram a simi asiloah donkhan bik tu kahdohnak hi runrang tein a tei khawhnak hnga hi kaa zuam hmasa ko hnga tiah Minister Pu Su Ṭhen nih The Hakha Times ah a chim. Minister Pu Su Ṭhen nih a pial rihmi cu lamsul siseh zeidang ṭhanchonak, ṭhanchonak le ngandamnak ti bantuk hna zong hi biatak tein kaa zuam hnga. Amah belte ka chincia bantukin tahchunhnak ah Paloah peng hna khi Paloah khuami ka si ruangah ka chimmi a si lo. Nihin tiangah ihkhun somnga sinah sibawi pahnih lawng an um. An ra duh lo cu lawng a si lo. Siangcachim zong Paloah peng sianginn tampi ah an um lonak tampi a um. an ra duh lo. Cu vialte zong cu Rakhine ram hriamtlai AA le cozah ralkap kahdohnak ruang ṭhiamṭhiam ah a si. Cucaah kan ṭhancho hnga tluk in kan ṭhangcho kho lo. Hiti ti tikah Palawa peng ca lawng ka chimmi a si lo. Atu lio sipin le electric minister Pu Su Htet cu thonghnek kul le khat in thonghnek kul le nga kum tiang Chin ramkulh cozah chief minister si ding ah a tlak bikmi a si tiah social media cahmai ah a langsar ngaingai. Amah nih cun hihi cu mah duh paoh in hal khawhmi a sinak a si lo. Cunglei upa hna khuakhannak tu a si. Ka tlin khawh sual tu ahhin cun a hmasa bik ah kahdohnak daihter ding hi kaa hmaithlak ko lai tiah Dhaka Times ah a fianter hi a si. Minister hmun pakhatkhat hmu ṭhan dingah ruahchannak ka ngei rih ko tiah Minister Pu Paul Min Thang nih a chim. Atu lio Chin ramkulh cozah social affairs minister Ngandamnak le fimcawnnak le zaanglek le Pu Baung le Minthang nih thawngnih kul le khat in thawngnih kul le nga kum tiang Chinram kulh cozah ah minister pakhatkhat hmun cu kaa ruahchan rih ko tiah Novembernak he sarih ah chim. Minister pakhatkhat hmun kaa ruahchan rih ko ka tinak cu Dr. Aung San Suu Kyi nih a kalpimi hi tlangcungmi asiloah tlangcung party i an kan papek ngai. Hecatiah Pu Thang Suh cozah timi hi tlangcungmi kan i tel ve lawngah a si khomi a si. Phundang cun tlangcung party papek a timh peng ko caah minister pakhatkhat hmun cu kaa ruahchan rih ko i ka tling fawn lai ti zong ka zumh tiah Minister Pu Pau Lun Min Thang nih The Hakha Times ah a chim. Minister Pu Pau Lun Min Thang cu thong hi Khainga kum thimnak lioah the city party in social affairs minister a tlingmi a si. Fanghne kumkul November na rian thimnak lioah Thanzangpi ne number two mehmun in palai a tling ṭhanmi a si i Fanghne kul le khat kum in Fanghne kul le nga kum tiang Chin ramkulh cozah ah minister hmun pakhatkhat zong kan hmuh rih ko lai tiah a ruahchanmi hi a si. Na rianṭuannak na dor thil fak than tuah na duh si si ahcun ṭa haka ṭhan cun men phoi tein le na lungthin ning tein kan i tuahpiak lai. Tainak a si. Media rianṭuannak hi atu nakin cozah thar ahcun kan in papek deuh hna lai tiah Minister Pu Su Htet nih a chim. Media hi nan biapi tuk a si khawh chungin kan in dirpi hna lai. Atu lio cozah nakin cozah thar ahcun media rianṭuannak hi kan in papek deuh hna lai tiah Chin ramkulh cozah chimphuannak nawl ngeitu Sipin le Electric Minister Pu Su Htet nih November na hlei sarih ah a chim. Media cu ram hruaitu inntung palinak nan si. Cozah le mipi a kan pehtlaitertu nan si. Atu lio hoi cu COVID-19 phihkhar ruangah thimnak zong duhning in kan cawlcang kho cio hna lo. Asinain media nih pehtlaihnak nan sermi thawngin zeipaoh tlam a tling. Media hi kei cu ka duh. Zingzan in phone hi tlaihchuak loin media he kaa chawn ko. Atu lio hi Media kan in pabek len ve ko hna. Amah belte, zalonnak hi atu nakin tha deuh in kan i zuam lai. Asi kho lebang ahcun budget suaisam hmanh hi kan i zuam te lai tiah Minister Pu Su Htet nih The Hakha Times ah a chim. NLD cozah nih an kaika hrawngah media zalonnak hi duhdim in pek a si lo. Minister Pu Su Htet a kai hnu cio in zeimazat papek kan si i cu zong cu zalonnak lamtling tein a um hlei lo tiah Chin media in Rianṭuantu tampi nih an hmuhning kongah Minister Pu Su Htet nih cozah thar ahcun atu nakin kan in ka pek deuh cang hna lai tiah The Hakha Times ah a chim hi a si. Falam Sein Uk Dr. Tluang Cung Thang nih COVID-19 zawtnak hi hin hngalh loin kan khua chungah a um cang ko lai tiah ka zumh. A ruang cu zawtnak a um tuning le zawtnak kan hmuhmi hna kan zoh tikah hin a um cang ko lai timi zumhnak ka ngei. A hnubik zawtnak kan check i kan hmuhmi hna hi khoika hmanh ah khualtlawnnak an ngei lo. Falam khuachung ah hin cun zawtnak cu a um cang ko lai tiah ka ruah. Hakha Thantlang zong ah hin i check selaw a um ko lai. Kan hmuh rih lo bia tu a si lai tiah ka zumh. Cun COVID-19 zawtnak hi zatuak sawmruk cu hmelchunhnak a lang lo. A langmi zatuak sawmruk hi Thilrim a thei lomi an si. Cun zatuak sawmli hi a dam lomi an si. Cutikah zawtnak hi a phan cang ko lai tiah The Hakha Times ah a chim. Cun Chin Ramkulh Ngandamnak Zung Assistant Director Dr. Sharon Par nih kannih hi Chin Ramkulh pengkua chungah rian a ṭuanmi kan si. Ramdang in a rak tlungmi nih phorhmi si loin kanmah chung bak in i chawnh hi kan ṭih bikmi a si. August na hleiruk ah Rakhine ramkulh chungah a rak cangmi zong local transmission kan ti. Khuahlunnak a ngei lomi le zawtnak a ngeimi he a um ti bak lomi sinah zawtnak hmuh a si tikah second wave kan, kan rak ti. Cutikah Chin ramkulh chung zongah khoika hmanh khuahlunnak a um bak lomi sinah zawtnak a hmuhmi hna an um. Zawtnak hmuhmi chungah hin zawtnak hmelchunhnak a ummi sin zongah hmuh a si tikah Kan khuachung ah hin zawtnak hi a um cang ko lai tiah ka ruah tiah a chim. Cun Chin ramkulh pengkip cio ah COVID-19 zawtnak runvennak ah rian a ṭuanmi tampi zong nih kan theih loin kan khuachung ah COVID-19 zawtnak a um cang ko lai tiah an zumh ning zong The Hakha Times Zoom biaruahnak ah an chim cio. Hakha ah Chin Convention Center singthong sawmthum dih in an sak lai. Hakha ah Chin Convention Center cu singthong sawmthum dih in sak an timh i ṭuanvo ngeitu upa hna nih CBC USA media in sawmnak le thawngthanhnak an tuah tiah kan theih. Hi kong ah CBC USA General Secretary Reverend Dr. Hla Or Bo Shin nih Chin miphun hi Pathian nih thlua a chuahmi miphun kan si. Miphun tling nih an ngeihmi sinak an ngei cio. Hmunhma an ngei cio. An tuanbia ah hngalh camcinnak an ngei cio. Miphun tling nih miphun tling an sinak hmelchunhnak an langhter cio bantuk in Chin miphun zong miphun tling kan sinak, lungrualnak le hmelchunhnak ngeih a hau cang tiah kan ruah ruangah Chin Convention Center hi sak siseh ti a rak si. Timhmi cu thawmhnih hlei nga kum Pui cim lio philhlonak Chinmi sinak a langhtermi in siseh, vawlei cungah Chin timi pakhat te lawng kan um caah Chin lungrualnak a langhtertu siseh timi ruahchannak in Chin Convention Centre hi sak siseh tiah thonghnih hlei sarih ah biakhiah a rak si tiah a chim. CCCA Australia General Secretary Reverend Dr. Dennis Sumang nih Chin miphun cu mi tlawmte kan si nain vawlei cungah hin miphun tling kan si ti kha umnak ram, ca le holh le nunphung kan ngeihmi nih hin a langhter. Mah tein khuakhan lairel khawhnak kan ngeih a hau. Kan pile kan pu hna nih an rak penmi kan ramri kha kan lak ṭhan a hau. Atu Chinram kan zoh tikah kan pupa hna nih an rak penmi ramri kha pawngkam ram hna nih a kan chuh i a bi chin lengmang. Khakha lak ṭhan kan har ngaingai. Cu bantuk miphun tling kan sinak le Pathian a biami nun kan i hrum khawhnak dingah a khua kip ah mizapi tonhmun ngeih kan herh. Khuakip ah kan ngeih khawh rih lo hmanh ah Chinrangkulh khualipi a simi Hakha ahhin minung thongthum in thonga a tlummi inn ngeih kan herh. Cu hmun kan ngeih ahcun Chin zatlang nunnak ah biaknak le ramkhel kong pehtlai in ruahnak i cheuh khawhnak hmun a si lai tiah a chim. Cun CACC General Secretary Reverend Dr. Za Htet nih Hakha khua hi Myanmar ram chung Ramkulh Ramṭhen khualipi lakah a fabik a si. Hi Hakha khualipi a ngan khawh nakhnga, a ṭhawn khawh nakhnga le mipi nih zoh duhmi a si khawh nakhnga ahcun Chinmi a simi Hakha hrinsor a simi nih kan ṭanh hrimhrim a hau. Chin Convention Center saknak zongah kan zapi tein kan i bawmh a hau. Hi inn saknak kong he pehtlai in sawm kan duhmi hna a si. Hi inn hi Myanmar tangka in sing thong sawm thum a dih ding a si. American dollar in million pahnih le a cheu a dih ding a si. Hihi a tam tukmi a lo nain Chinmi dihlak Hakha CACC ah vawleicung ramkip in member sihnih renglo kan um. Cu chungah minung Thong kul le thong nga nih dollar zakhat cio kan thawh a si ahcun sing thong sawmthum cu fawi tein a chuak. Hi in kan lim khawh nakhnga kum thum program in kan kal a si ahcun kum khat ah minung pakhat nih dollar sawmli cio minung thong kul le thong nga nih kan thawh a si ahcun fawi tuk in kan sak khawh lai. Cucaah kan umnak hmun cio in Hakha khuapi zeitindah kan ṭhanchoter lai ti le inn ṭha taktak kan dirter khawh lai ti hi ruat cio hna u sihlaw hmailei Kan techin fapar ca tiangah ṭhathnem santlai a si khawh nakhnga tangka thawṭi hna u sih, sati hna u sih ti hi vawleicung ramkip Chinmi dihlak sinah CACC General Secretary aiawh in sawm le thong thanh kan duh hna tiah a chim. Thawngpang tling le a dikfelmi thawng zoh le ngaih na duh a si ahcun Takathang Facebook page kha like, follow le share rak kan tuahpiak ve. Cun YouTube channel zong kha subscribe rak kan tuahpiak chih. Tutan Takathang Salaholh thangchimnak cu vialan ka ngol rih lai. A zohtu le ngaitu nan dihlak cungah kan i lawm. Ni lawm sum ka si.